Yɛma obi bia akwaaba ɛde ba OBI Technical Training Centre. Me a me ne mo kasa yi yɛfrɛ me Yeboah Anthony, Level 200 students of OBI Technical Training Centre. Enti ɛnɛ yɛba abɛsua biribi about roofing estimation. Sɛnea ɛwɔ hɔ no, yɛn roofing no nso, yɛwɔ mu tiles bebree, yɛwɔ hip roofing, yɛwɔ dirt roofing, yɛwɔ secret roofing, a whole lot. Nti ɛnnɛ, yɛba abɛsua biribi about secret roofing. Wei yɛ adwuma a engineer no kɔfa baeɛ. Ɛna efiewura no pɛ sɛ ohu nkyɛnsee dodoɔ a ɛbɛkɔ ɛdan wei so, ɛne accessories dodoɔ a yɛbɛtumi de ayɛ dɛn, afixe ɛdan wei. Nti sɛ wo hu students wɔ ha a wei ara na yɛba abɛsua about secret roofing nti me pakyɛw sɛdeɛ plan no engineer no kɔfa baeɛ plan no teɛ no ɛno ara na yɛba abɛ rɛk ni akyerɛ efie wura no nkyɛnsee dodoɔ a ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ ɛdan no so ɛne accessories dodoɔ a yɛbɛtumi de ayɛ dɛn afixe ɛɛ ne dan no ama no me pakyɛw yɛate aseɛ ok nti ɛdan no madi kan akyerɛ mu sɛ baabi a arrow no wɔ no. Baabi a Aaron wɔ no, ɛhɔ na ring artist no yɛ dɛn? Ɛbɔ. Baabi a Aaron wɔ no, ɔkɔfa bae, wansi ase. Yɛayɛ plan bi wɔ ho. Ɛno yɛ wall no. Wall wɔ ha ne ha. Mpakyɛ yɛate aseɛ. Wall wɔ ha ne ha. Eti roofing no wɔn yɛɛ no wɔ dan no middle sɛn. Eti sɛdeɛ wakɔ akɔfa wei no aba no, yɛba abɛ work out. Ne yɛahu nkyɛnsee dodoɔ a ɛbɛyɛ dɛn, ɛbɛtumi akɔmplete Ne dan no ama no mpatsɔ yɛatse ase ok ntsi yɛahu sɛ wɔde wɔa indicate baabi st st st st no yɛ citrine ɛno yɛ baabi a wɔn bɔɔ parents no baabi a wɔn bɔɔ facial board no ɛhɔ nom saa na yɛde s ɛɛ citrine no bɛyɛ dɛn ɛbɛbɔ mpatsɔ yɛatse aseɛ ɛhɔ nom saa na yɛde citrine no bɛbɔ sɛnea facial board no a wɔde bɔɔ hɔ no ɛnyɛ dɛn ɛnraste mpatsɔ yɛatse aseɛ yɛfolo. Ok nti ɔde plan aba plan a ɔkɔfaeɛ no ɛno ara ni nti yɛba abɛwɛke ne yɛakyerɛ efiewa no nkyɛnsee dodoɔ a ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ dan no so ɛne accessories dodoɔ a yɛde bɛyɛ dɛn yɛde bɛfixe yɛde kan hu sɛ accessories no yɛwɔ rain gutter yɛwɔ if yɛwɔ side cube yɛwɔ rich cap yɛwɔ volley yɛwɔ sheet wall by ɛhɛ plan wei a ɛɛ rich cap ɛmma ha. Valley ɛmma ha. Mpakyɛw yɛate aseɛ. Deɛ nti a race cab ɛmma ha ne sɛ ɛdan yɛ secret roof no wɔanhe po no nti na race cab no ɛnyɛ dɛn ɛmma mu ɛne yɛn ahu sɛ yɛ indicate baabi as valley. Mpakyɛw yɛate aseɛ. Valley ɛnni ɛdan wei mu. Ɛna ɛdan no a ɔkɔfa baeɛ no ɛsiane sɛ wɔn anyɛ roofing no amma no ampem wall no nti no sheet wall ɛnyɛ dɛn ɛmma mu. Mpakyɛw yɛate aseɛ. Okay, enti wakɔ akɔfa dan no aba, yɛba abɛwɛke na yɛahu nkyɛnsee dodoɔ a fiti ɛha no mese yɛbɛsi ha, ɛbɛbɔ hɔ, ɛna fiti ɛha nso bɛsi ha, ɛbɛyɛ dɛn, ɛbɛbɔ hɔ, fiti ha nso bɛsi ha, ɛbɛbɔ hɔ. Wɔn ahu sɛ length ɛɛ metres no anaase length no a ɔkɔfa baeɛ no, ɛha wa indicate sixteen point eight metres.

Enti sɛnea midii kan kyerɛɛ mo no, ɛhanom sɛn? Wuhu arrow no sɛ ɛreba down, na that means sɛ sloping no yɛ dɛn? Ɛreba sɛn? Wuhu sɛ arrow no yɛ indicate sɛn a, na kyerɛ sɛ sloping no yɛ dɛn? Ɛreba sɛn? Sɛ wɔ indicate arrow no sɛn a, that means sɛ nka sloping no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛkɔ other side. Mepaatɔ yɛate aseɛ? Nti wɔ indicate eh, arrow no ama yɛahu sɛ sloping no ɛreba down. Mepaatɔ nti yɛnhwɛ, yɛnhwɛ.

Dɛm no so bɛma woahu sɛ sɛdeɛ nango bɛ dorɔro no, sɛ wotee ne sei a, wonsusu mfitia mmɛsi a ɛmfa ɛno rengata ɛnyɛ dɛn ɛmma ha, wonsusu mfitia mmɛsi a, sɛdeɛ wate no mfitia abɛsi ha no, saa ara hɔ na abɛyɛ dɛn wobɛsusu amena aba abɛsi, sɛdeɛ wate ɛha nom sei nso amena aba abɛsi ha no, saa ara na ɔbɛsusu fitia aba abɛsi ha, owia nso a na wasusu fitia aba abɛsi ha. Mpakyɛw yɛate ase. Ɔnsusu ɛha no nyinaa mmom nka se oh ɛha no nyinaa no ebia wanya ɛɛ forty na waka se fiti ha besi ha nyinaa yɛ forty nti that means sɛ length na ɛbɛbɔ ha no ne nyinaa yɛ dɛn forty pieces. Mpakyɛw yɛate aseɛ. Nti sɛdeɛ wate no na wasusu no saa na yɛbɛyɛ dɛn yɛn nso yɛba bɛ work it out ɛde akɔ akɔma efiewura no. Mpakyɛw yɛate aseɛ. Okay ɛna dɛn bi nso mema mote aseɛ sɛ Sɛ ɛyɛ triangle na ɛwɔ hɔ a, te sɛ wakɔ akɔfa hemp roofing bi aba te sɛ ebi a plan bi sei. Wadraw plan bi sei na ebi a ɛha yɛ 20, ɛha yɛ 20, ɛha yɛ 10, ɛha yɛ 10 a. Yɛhwɛ yɛyi ɛha firi ha a, na ɛka ɛha nom sɛ yan ɛho sɛ ɛha yɛ 20 ɛha no yɛ dɛn triangle mepatɔ yɛate aseɛ ɛha no ɛyɛ dɛn triangle ɛsiane sɛ ɛha yɛ triangle nti wɔntumi nka sɛ 20 no nyinaa na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛbɔ ɛha nom sei ɛsiane sɛ ɛha nom sei no yɛhwɛ ɛha ne ha ɛha ɛnyɛ pɛ nti wɔbɛbɔ nyinaa katins bɛyɛ dɛn ɛbɛbɛ mu ɔmo de bɛaba bɛhyehyɛ

Ɛbɛba ha. Mepakyɛ yɛate aseɛ. Wei yɛ secret roofing no. Sɛdeɛ quantity na ɛteɛ wɔ ha na no curtains biara nyɛ den. Ɛnnim no aka sɛ ebi a yɛbɛtwitwa biribi wɔ ha de ahyehyɛ ha. Ɛyɛ straight straight. Mepakyɛ yɛate aseɛ. Okay. Nti yɛhwɛ ha nom sɛ a ɛyɛ ten. Osusu fiti ha ɛbɛsi ha a osusu length no onya eight point two. na osusuu gutter no onyaa ten nti fiti ha ebesi ha no onyaa ten no yɛ nkyɛm mpatsɔ yɛate ase yɛhwɛ a ɛyɛ square ɛna ɛwɔ hɔ ɛyɛ square na ɛwɔ hɔ square no nso ɛnyɛ triangle deɛ aka sɛ yɛbɛkyɛ mu two mpatsɔ yɛate ase nti fiti ha ebesi ha no ten na onyaa wɔ ha no ɛno ara na ɛbɛyɛ dɛn yɛde bɛhyɛ hɔ mpatsɔ yɛate ase nti eight point two no ten ɛna ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ site wɔ ama yɛde akɔ akɔ complete that this side. Mpakyɛw yɛate ase? Nti fiti ya besi ya no ten na yɛnyaeɛ nti na wakyerɛ wo ten na wa circle ho. Mpakyɛw yɛate aseɛ? Ɛnyɛ triangle obi bɛ bisa sɛ ah adɛn nti na yɛ ɛnyɛ adɛn nti na yɛ divide. Yɛhwɛ sheet no a ɔbɛ set fitia ɛna aba. Enti wohwɛ a, sɛnea yɛdii kan kae no, triangle no, curtains wom. Wei curtains nyɛ den, ɛnni baabiara. Nti wɔbɛhyehyɛ no one one saa ara kɔsi sɛ ɛbɛduru tenten no mu. Tenten no mu a wɔde tenten no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛto. Mebatɔ yɛate aseɛ. Ok, yɛhwɛ ɛhanom sɛ nso a, fiti ha, ɔsusuu fiti ha bɛsi ha no nso, ɔnyaa thirty six. Thirty six no nso, triangle ɛnni baabiara.

Mpakyɛw obiara tse aseɛ? Obiara tse aseɛ? Nti yɛhwɛ a ɛnyɛ triangle nti yɛnyɛ dɛ yɛn divide by two bi a ɛyɛ straight straight nti thirty six na wɔnya wɔ middle ha no ɛno ara na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ hɔ mpakyɛw yɛate aseɛ sa okay nti ɛsɛ yɛho quantity dodoɔ a ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛbɔ nti aka sɛ yɛbɛyɛ workings no. Na yɛakyerɛ wɔn sɛ, Oh, yɛyɛ a yɛaka asi no nyinaa awie no, yenyaa sei, nti nneɛma sei na yɛde bɛyɛ dɛn? Yɛde bɛkɔ site hɔ. Me pa kyɛw, yɛate ase? Yɛde kan ahu sɛ accessories no, wokeka ne nyinaa bɔ mu wie a, wobɛ divide by nineteen. Obi bɛbisa sɛ, adɛn nti na yɛbɛ divide by nineteen na sheet no deɛ yɛnya, deɛ yɛnyaeɛ no, ɛno ara na yɛyɛ dɛn? Yɛbɛto ahyɛ hɔ. Deɛ nti accessories no yɛ divide by nineteen ne sɛ, ɛɛ, wɔkɔ factory hɔ na wɔkɔ akɔtwa nneɛma no a, accessories no ebi a rain gutter, race cap, Side trim, sheet one, ne nyinaa wɔtwa ne nineteen feet. Mepakyɛ yɛ ate aseɛ? Wɔtwa ne nineteen feet, ɛno nti na yɛ divide by nineteen no. Mepakyɛ yɛ ate aseɛ sa? Okay. Mepakyɛ yɛ ate aseɛ sa? Okay. Nti sisi a yɛde kan ahu sɛ baabi a arrow no wɔ no, ɛhɔ na ring attest no yɛ dɛn? Ɛwɔ. Baabi a arrow no indicate sɛ arrow no ɛba down sei no, ɛhɔ na rain gutters no yɛ dɛn? Ɛwɔ. Nti seesei yɛreba abɛwɛke ne ahu rain gutters dodoɔ a yɛde bɛyɛ dɛn? Yɛde bɛ complete adwuma wei. If dodoɔ a yɛde bɛ complete ɛne side tune dodoɔ a yɛde bɛyɛ dɛn? Yɛde bɛyɛ adwuma wei. Mpakyɛw yɛate aseɛ? Okay, nti yɛhyɛ aseɛ. Yɛhyɛ aseɛ with rain gutters no. Nti mofa. Mo calculators no ni yɛn calculate. Yɛhwɛ ha no mesei ha, osusuw fiti ha besi ha no, onya eleven. Nti no abɔ eleven. Ne yɛaba ha, ha nso onya ten. Ha nso onya thirty six. Ha nso onya ten. Ɛna ha nso onya six. Nti woka ne nyinaa bɔ abɛnya sɛn? Seventy three. Nti seventy three no na divide by nineteen.

asɔ so de akɔ sɛ wɔmfa nkɔ wia adwuma no nti to avoid shortage no tumi ayɛ ne dɛn form mepatwɛ yɛate aseɛ sa ok nti ɛho sɛ asɛ eh, rain gutter form ɛne yɛde bɛyɛ dɛn yɛde bɛkɔ site hɔ nti no watwerɛ o form ɛwɔ hɔ mepatwɛ yɛate aseɛ sa ɛna deɛ no nso mɛ wɔn te aseɛ sɛ eh, rain gutter no ɛne if no na ɛyɛ dɛn ɛnam

Nti wo ha wo bɛ calculate for if no na watwerɛ if no so for mpakyɛ yɛate aseɛ ok nti yɛkɔ side trim no yɛakɔ side trim no mpakyɛ yɛnto aso ok nti side trim no ha yɛwɔ 6 wɔ ha plus 11 plus 10

Wokeka bom wonya asɛn. One seven seven. Ɛna no nso wa divide by nineteen. Ɛɛ ha na yɛde secret roofing adesua na ebesi. Yɛde obi bi ase mɛsɛ ɔso bɛ subscribe to the page OBI TV. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Now yɛwɔ nneɛma pa bebree a yɛde bɛyɛ dɛn? Yɛde bɛbrɛ wo. Yɛse OBI Technical Training Center, Prayer Skills Tapes Right, Engineered by Knowledge.